Iki müň ýigrimi altynjy ýyl üçin täleýnama. Täze ýylda size näme garaşýar? Syçan ýyly. At ýyly syçan ýylynda doglanlara oňat durmuşa ýetmek üçin yhlas etmelidigini ýatladýar. Olar bu ýyl saglyklaryna üns bermeli bolarlar, çünki berk jan saglyk olara kynçylyklary ýeňip geçmäge kömek eder. Olar at ýylynda töwekgellikden, aýratyn-da algy-bergi meselesinden daşda bolsalar gowy bolar. Atda ýörän Gyraşar diýlenine eýerip, howlukman, ynamly ädimler bilen öňe tarap hereket etseler, maksada ýetirjek sähetli günler hem uzak garaşdyrmaz. Jemläp aýdanyňda, ýyldyzlar syçan ýylynda doglanlara bu ýyl täze taslamalardan, dawa-jedelden, gerekmejek zatlara pul sowmakdan ägä bolmagy maslahat berýärler. Çünki bu ýylda töwekgellik bilen başlanan islendik işiň olary biderek çykdaja sezewar etmegi Juda ahmaldyr. Sygyr ýyly. Sygyr ýylynda doglanlaryň at ýylynda özlerini parahat saklamaklary zerur. Durmuşda her hili ýagdaýlar bolup bilýär. Käteler dostuň, käte söwer ýaryň bilen dil tapyşman bilersiň. Özüňe erk edip, gahardan uzak bolmagy başarsaň, bolýan her bir zadyň öz peýdaňadygyna düşünmek kyn bolmaz. Sygyr ýylynda doglanlar hem şu maslahatdan ugur alsalar, bu ýylyň berjek sapagynyň netijesinde özlerine wepaly dost-ýarlary tapyp bilerler. Girdejileri öňküden kem bolmasa-da, olara at ýylynda tygşytly bolmak zyýan getirmez. Sygyr ýuwaş, at sarç häsiýetli jandar. Şol sebäpli sygyr ýylynda doglanlara at ýylynyň öz durmuşlaryna getirýän üýtgeşmelerine öwrenişmek biraz kyn düşer. Şeýlelikde, olaryň haýal-ýagyr häsiýetleriniň ornuny çalasynlyk, erjellik ýaly häsiýetler eýelär. Bars ýyly. At ýyly bars ýylynda doglanlara üstünliklerden boglan çemeni sowgat berer. Söýgi, toý, sowdugynja köpelýän girdeji, wezipe basgançagynda barha we barha ýokary galmak, bularyň ählisi at ýylynyň ýapjak serpaýy bolar. Olara ýylyň birinji ýarymynda Iş meýilnamalaryny şowly durmuşa geçiren soňlar, ikinji ýarymynda gyzykly syýahata çykmagyň lezzetini duýmak hem nesip eder. At ýylynyň şeýle öndürijilikli, özgertmelere baý bolmagy bars ýylynda doglanlara birbada tolgundyryjy ýagdaýlary döreder. Şol sebäpli olaryň begençli pursatlardan mazaly lezzet almaklary üçin öz beden we ruhy saglyklaryna eserdeň bolmaklary gerek. Bars hem at ýaly bir ýerde durmagy halamaýan jandar. Ene at ýylynda bolup geçjek şatlykly wakalar hem olara bir ýerde durmaga mümkinçilik bermez. Towşan ýyly. Towşan ýylynda doglanlar at ýylynda toparlaýyn işlere gatnaşsalar, has uly üstünlikleri gazanarlar. Olara ýekelikde ýol aşmak kynrak bolar. Emma wepaly dost-ýarlaryň goldawy bilen towşan ýylynda doglanlaryň almaja galasy bolmaz. Olaryň bu ýyl öz ykbal taýlaryna duşmak mümkinçiligi-de ýok däl. Şeýle-de olar at ýylynda täze ynamdar dostlar, işewür hyzmatdaşlar bilen tanyşyp bilerler. Puly saga-sola sowman, tygşytly saklasalar, ony ýylyň soňunda ähmiýetli bir zada sarp edip bilerler. Bir söz bilen aýdanyňda, iki müň ýigrimi altynjy at ýyly Towşan ýylynda doglanlara iş, durmuş, saglyk babatda şowlulyklary wada berýär. Olaryň ýatda saklamaly ýekeje zady ýerliksiz sowajaňlykdan daşda bolmakdyr. Luw, balyk ýyly. At ýylynyň gelmegi bilen Luw ýylynda doglanlar Ýylan ýylyndaky biraz böwşeňlikden aýyň alyp, ähli ugurlarda üstünlik gazanmaga başlarlar. Köp girdejini wada berýän başlangyçlar, döredijilik ylhamy olara tutuş ýylyň dowamynda hemra bolar. Luw ýylynda doglanlaryň käbiri ýaşaýan ýerlerini üýtgederler. Parhy ýok, olarda bolup geçjek islendik üýtgeşme diňe gowulyga tarap bolar. Şahsy gatnaşyklarda düşünişmezligiň döremeginden Häzir bolmaklary gerek. Olaryň öz ýakynlaryna mähriban bolmaklary, islendik meseläni oňuna çözmäge, raýdaş hem ugurtapyjy bolmaga ýardam eder. Ýylan ýyly. Ýylan ýylynda doglanlaryň duýgurlygy hem düşbüýligi olaryň at ýylynda uly üstünliklere ýetmekleriniň baş sebäbi bolar. Olar bu ýyl öz duýgurlyklaryna doly bil baglap bilerler. At ýyly olar üçin wezipe hem girdeji babatynda üstünlikler taýýarlaýar. Maşgala gatnaşyklarynda hem hemme zat gowy bolar. Saglyga esewan bolmagy welin, ýatdan çykarmaly däl. Bu ýylda ýerine ýetirmeli işleriň köpdügi üçin saglygyň berk bolmagy hökmandyr. Netijeli işleriň başynyň tutulmagy bilen gol gowşuryp oturmaga wagt bolmaz. Şonuň üçin ýylan ýylynda doglanlar wagta-da, pula-da bisarpa bolmaly däldirler. Ýylky, At ýyly. At öz ýylynda doglanlaryň iş orunlarynda täze-täze mümkinçilikleri taýýarlaýar. Bu ýylda doglanlara durmuşyň ähli ugurlarynda gülläp ösüşler garaşýar. Belent-belent üstünliklere ýeten mahallary gedemlikden daşda bolsalar, ýalňyşmazlar. Haýsydyr bir mesele boýunça belli karara gelenlerinde oýlanyşykly, paýhasly bolmak gerek. At ýyly olara üstünlik, girdeji, ýokary wezipe getirer. Olara berip boljak ýekeje maslahat, öz sözleriňize we hereketleriňize ünsli bolup, ýakynlaryňyzyň, dost-ýarlaryňyzyň göwnüne degmäň. Goýun ýyly. Goýun ýylynda doglanlar at ýylynda öz ykbal taýlaryna duşarlar. Öň durmuş guranlar bolsa bagtly pursatlary başdan geçirerler. Esasy zat mekir-hileden daş bolup, päkligi saklaň. Girdejiňiz täze gazanç çeşmeleriniň hasabyna has-da artar. Içki duýgurlygyňyza üns beriň. Ol size hemişe dogry çözgüde salgy berer. At ýyly goýun ýylynda doglanlara işewürlik taýdan bähbitli bolar. Şeýle-de olaryň şahsy durmuşlarynda we saglyk meselesinde hem gowulyklar garaşýar. Beýjin, maýmyn ýyly. Beýjinler at ýylynda üstünliklere alyp barjak synaglara gabat gelerler. Ýylyň dowamynda olar gezekleşip geljek saglyk, wezipe, şahsy durmuş bilen bagly kararlary kabul etmeli bolarlar. Alada, pikir edip oturasy iş ýok. Iň gowusy, her bir ýagdaýyň bähbitli tarapyny gözläp, töwekgellik etmek. Her näçe işli bolsaňyz-da, uzak ýerlere syýahat, gezelenç etmek mümkinçiligi dörese, elden bermäň. At ýylynda öňküden işjeň bolmalydygyňyzy nazara almasaň, ýaýdanar ýaly hiç zat ýok. Saglygyňyza, girdejiňize, maşgala gatnaşyklaryňyza aýawly boluň. Towuk, takyk ýyly. Her ýylyň öz gelşi bar diýleni-dä. Takyklara at ýylynda hünärlerini kämilleşdirmek üçin täze mümkinçilikler dörär. Olaryň käbiri iş ornuny üýtgetse, käbiri düýpgöter kärini üýtgeder. At ýylynyň olara eçilýän gujary islendik işiň hötdesinden gelmäge itergi berer. Bu ýyl olara ýakynlarynyň berjek goldawynyň hem belli bahasy bolmaz. Towuk ýylynda doglanlar at ýylynda sähel-mähel kynçylyga gabat gelseler-de, bu diňe iş babatda bolar we ony aňsatlyk bilen ýeňip geçmegi başararlar. Çünki ýolbaşçy hem-de kärdeşleri bilen dil tapyşmak olaryň esasy artykmaç tarapydyr. It ýyly. At ýyly, it ýylynda doglanlaryň uly-uly üstünlikleri hem ýokary girdejileri gazanjakdyklaryna wada berýär. Bu ýyl olaryň duýgurlygy iňňän ýitileşip, gujur-gaýratlary egsilmeýän derejä baryp ýeter. Şonuň üçin it ýylynda doglanlara ýaltalyk etmän, öz maksatlaryna tarap okgunly hereket etmek gerek. Bu ýylda edilen ähli tagallalar öz mynasyp netijesine eýe bolar. It ýylynda doglanlaryň köpüsi öz ykbal taýlaryna duşarlar. Öň maşgala guranlar bolsa, gaýtadan süýji-süýji pursatlary başdan geçirerler. It bilen atyň biri-biri bilen örän oňat oňuşýandyklary sebäpli, it ýylynda doglanlar at ýylynda täze wezipä geçip, gowy girdiji gazanarlar. Şeýle şowlulygyň şahsy durmuşlaryna hem ýar bolmagy üçin olaryň duýgy meselesinde sazlaşyk döretmäge ymtylmaklary gerek. Doňuz ýyly. At ýyly doňuz ýylynda doglanlar üçin hem düşümli bolar. Şahsy durmuşlarynda uly bir täzelik bolmasa-da, olar iş meselesinde tiz üstünlige ýeterler. Telekeçilik bilen meşgullanýanlara lomaý düşebin, edara işlerinde işleýänlere bolsa ýokary wezipeler garaşýar. Täze teklipler edilip, tejribe gazanmaga mümkinçilik dörese elden bermäň. Her bir öwrenen zadyňyz girdejiňiziň artmagyna kömek eder. Umuman alanyňda, doňuz ýylynda doglanlara at ýylyndan närazy bolmaga esas bolmaz. Mähribanlar, goý iki müň ýigrimi altynjy ýyl her biriňiz üçin düşümli bolsun!